اور دل دے کناں نال یعنی ہاں دے کناں نال سنیا کرو پوری دنیا دا بادشاہ اللہ پاک آپ ہے ایک چھوٹے جڑے ٹکڑے دا بادشاہ ہے وہ ایک ڈاڑے اپنے وزیر و مشیرہ کو کٹھا کیتا تے انہاں کہ یار میرے واسطے کوئی خوشی دا اسباب پیدا کرو کوئی محفل موسیقی کرو کوئی اس طرح دی محفل کرو جن دل میں خوش تھی وہاں اج میں بڑا انجوائے کرن دے موڈ اچ ہاں۔ انہاں آکھیا جی کوئی مسئلہ نی شہر دا ہک بہوں وڈا گویہ ہے گلوکار ہے کلاکار ہے اساں اوکوں آئی ساڈا نے ہیں۔ بادشاہ نے اوں وزیر کوں حکم ڈتا کہ ونج توں اوں گلوکار کوں ساڈا۔ گلوکار آیا تے اوں آ کے پہلا پہلا گیت غزل گانا آکھا تے بادشاہ کوں بہوں بھانڑا۔ تے بادشاہ جلے خوش تھیا تے جذبات اچ آیا اوں آکھیا ہے بے ایکوں بہوں سارے پیسے دے دو وہ بڑا خوش تھیا گلوکار اگلا گانا اوں مزید جوش اچ آکھا جڑے ویلے ولا اوں جوش پکڑیا تے بادشاہ کو وت ڈھیر مزہ آیا تے وت ڈھیر خوش تھیا اوں آکھیا ایکوں دو تھیلیاں اشرفیاں دیاں وی دے دو وت گلوکار بڑا خوش تھیا۔ پئی ساری زندگی گایا ہاں ہیک اشرفی دے پیسے وی میں نہ بنا سگیا تے ڈو تھیلیاں مل گئین اگلا گانا اوں مزید زور نال آکھا تے ولا اچے رنگ اچ آکھوس باشا سلامت اش اش کر اٹھا تے اوں آکھیا ایہ جیڑھا گھوڑاں آلا استبل ہے نا ایہ ایں گاون آلے کوں ڈے چھوڑو او مزید خوش تھیا۔ اوں ورا چھک کے گانا آکھا۔ جیلے اوں چھک کے گانا آکھا تے اوں آکھا او جیڑھی فلانی زمین نی میڈی او وی گلوکار کوں ڈے ڈو۔ گلوکار پھولا نسم آوے۔ ایویں آلی کار گلوکار گاندا ریا تے ساری رات بادشاہ انعام حکویندا ریا کے بھئی ہن فلانی شے ایندا انعام تے ہن فلانی شے ایندا انعام تے ایندے سر دی وید۔ رات دے کہیں پار۔ پروگرام مک گیا۔ گلوکار صاحب اپنڑے گھر گیا اپنڑی ذال کوں اپنڑے بالاں کوں حال ڈتوس کہ اج تاں میں محفل لٹ آیاں تے اج بادشاہ کوں وی لٹ آیاں تے ہر شے لٹ آیاں ایس گھوڑاں دا استبل ہی ساڈا ہے تے فلانی زمین ہی ساڈی ہے تے اوندے بچے وی بڑے خوش تھئے۔ اوندی ذال وی وڈی خوش تھئی۔ ہک ڈینہہ گزرا، ڈو ڈینہہ گزرے، ترے ڈینہہ گزرے، ہفتہ گزر گیا۔ ہفتے بعد ایہ بادشاہ کولو آیا آئیاں کہ بادشاہ سلامت اوں رات تساں جیہڑے میکوں انعام ڈتے ہن تے جیہڑے ایڈے وڈے وڈے اعلان کیتے آوے تے میں اج آیا کھڑاں ملا تاں میکوں ہک ہی نئیں۔ اوں آکھیا تیں میکوں خوش کیتا ہئی نا گا کے۔ میں تیکوں خوش کیتا ہے آواز دی صورت وچ جیویں تو گا کے میڈے کناں کوں خوش کریندا رہ گئے ہیں ایویں میں انعام آکھ کے تیکوں خوش کریندا رہ گیا اگر کوئی دوست نتیجے تے پہنچ گئے تو میں ان دی عظمت کو سلام کریندا اگر نہیں پہنچا تو میں پہنچا دے وہاں کہ این ویلے سارے مصیبت زدہ لوگ سارے سلاب وچ بڈھے لوگ

میں تہاکوں یقین نال آہداں ایہ صرف اوہے بادشاہ سلامت آلے اعلان ہن اور ایہ لوگ صرف سنڑدے کھڑن اور خوش تھیندے کھڑن۔ کہیں غریب دا گھر کونی بنڑدا پیا۔ کہیں غریب کوں لکھ لکھ، ڈو ڈو لکھ، ترے ترے لکھ، چار چار لکھ کونی ملا۔ اور وت وی میں اپنے وسیب دے لوگاں دا، اپنے وسبے دے لوگاں دا شکریہ ادا کرینداں۔ جنہاں اپنڑی مدت آپ دے تحت جنہاں جیندے گھر ڈو ہزار آئی توں ہزار اپنڑے گھر رکھے تے ہزار روپیہ چاہ کرانگی چندہ کٹھا کر کے اوں سیلاب زدگان کوں سودے ڈتن۔ انہاں واسطے کپڑاں دا بندوبست کیتا ہے۔ انہاں واسطے چادراں دا بندوبست کیتا ہے۔ ایہ کیڑے ملک وچ رہندے پئے وے دوستو۔ ایہ لاشاں لٹنڑ والے لوگ ہن۔

میں آکھیا تساں کیوں راہندے وے بڈ ونجو تاں اوں آکھیا اساں وستی دی رکھوالی کریندے ہیں میں آکھیا یار اتنی مصیبت دے وچ وی اتھاں لوگ لٹ گھندے ہن اوں آکھیا رات کو لوگ آندے ہن بیڑیاں تے چڑھ کے آندے ہن آ کرانگی لٹ ویندے ہن سامان یار اے سوسائٹی ہے تساں ایکوں ایک معاشرہ آکھسو تساں ایکوں ایک زندہ قوم آکھسو کیا جیڑا دریا وچ لٹن ویندے او شہر دا واسی ہوندے او دریا دا واسی ہوندے اے حکمے کو لٹے دین خدارا ترس کرو ایک دوجے دوتے اور اللہ پاک کو توبہ کرو اللہ پاک تھارے تے نوبت ہی نہ آنے اور وہ وقت نہ آنے کہ جڑے وقت دے وچ خدا دی ذات کہیں مجبور دے تحت کہیں شریف آدمی کو گھر چھڑواوے